яшәп киләбез. Кем ул Урмай? Кем аның исемен безнең авылга биргән? Шул сораулар безнең башларда яшь вакыттан ук туып килә. Кайсыбыз ул сорау килүгә сорау башыннан чыгып китә, кайсыбызның башы ул сорауга җаваплар эзли башлый, бер күпмедер вакыт үткәч оныта, кайсыбызның башы ул сорауны һаман Күтәреп йөри. Ул сорауга җаваплар эзли. Кемдер таба алмый. Без үзебезгә инде ул сорауны максат итеп куйдык. Ул сорауга җаваплар табыр өчен, шул сорауга җавап табыр өчен күп эзләнүләр эшләнде. Шул эзләнүләр буенча инде История села Урмаева, Урмай тарихы дигән китап барлыкка килде. Материаллар күп җыелганга күрә, без инде Урмай тарихы белән генә канәгатьләнеп калмадык, кереп киттек Чуваши татарларының тарихына җыелган материаллар буенча инде икенче китап та барлыкка килде. Ул икенче китап Чуваши татарларының тарихы дигән китап дип атала. Материаллар күп, Чебоксар татарлары тарихы турында да. Шуңа күрә инде өченче китап та эшләнә. Өченче китапның инде исеме Чебоксар татарларының тарихы, История татар города Чебоксар дип атала. Декабрь аенда Алла теләсә басылып чыгырга тиеш. Хәзер мин сезне шул китапларның эчтәлеге белән таныштырып китмәк телим. Чуваши татарларының тарихы. Колесов китабы Народы России ДНК генеалогия дигән китабына таянып эшләнгән бер эзек белән башланып китә. Анда безнең ике татарның генеалогический анализлары бар. Шул анализларга карап, татарларның ничек йөрегәннәрен, каян килгәннәрен, каян Чувашига килгәннәрен, Чувашидан кая икәннәренең эзләре күренә. Бик каты кызык әйбер. Аннан инде төрле очеркларга таянып, татарларның юлларын шушы генеалогический исследование белән чагыштырып, татарларның юллары турында сөйләрбез. Ничек алар Монголиядә, ничек алар Прииртышиядә, нинди татарлар булган, ничек алар элек аталганнар.

Сугышта Тимурлан белән Тактамыш сугышында ничек алар бүленгәннәр, ничек алар килгәннәр, ничек алар бу җирләргә кире урнашканнар. Аннан инде табыр бүлеге булыр татар авылларына, Чувашиядәге татар авылларына нинди авыллар, качан алар барлыкка килгән, каждый авылның үзенең квадрокоптердан төшергән фотографиясе бар. Шуларны Алла теләсә куеп, аннан инде анардан соң Язырбыз энциклопедический, нинди энциклопедия, авыллар турында нәрсә язылган, алар турында тоже язырбыз. Аннан инде атаклы татарлар турында язырбыз, Бөек Ватан сугышы турында язып үтербез, геройлар турында язып үтербез, хәзерге геройлар, ул шул вакытны булган геройлар турында язып үтербез. Менә бу инде беренче История татар Чувашской республики дип атала. Икенче китабыбыз История татар города Чебоксары. Анда элекке тарих әз. Анда 1700 елга хәлле кенә 62 татар күренә. Алар тарханнар. Алар турында язып үтербез. Аннан инде революция вакытыннан соң татарларның тарихы Чебоксарда Бай, алар турында язырбыз. Өченче том безнең Истории села Урмаево. Анда бар тарих, барысы да архив документларына таянып эшләнгән эшләр. Шул материалларга таянып, 1646 нчы елга хәтлек үзегезнең бабаларыгыз, нәселләрегезне таба аласыз. Сигез, тугыз, унынчы тамырга хәтлек төшә аласыз. Хәзер әйтәләр бит шәҗәрә дип, шул шәҗәрәне ясый аласыз. Ну, бер кечкенә генә препятствие була, ул 1861 нче елдан алып, 1921 нче ел. Андагы бөтен документлар язылган арабский алфавит белән, алар сакланалар Татарстанның исторический архивында. Алар күчерелмәгән, аларны Пешерергә баштан сатып алырга кирәк, аннан пешерергә кирәк. Калган документлар, нинди документлар бар? Урмай турында исторический документлар бар. И Мәскәүдә, Чебоксарда, Ульянскида и частично бар Казандагы күчерелгән метриклар. Китап бигрәкаты зур килеп чыга. Бүгенге көнгә карасак, 700 700 биткә, но безнең максатыбыз калдырырга 500 биткә. Аннан инде бу китапта дин турында була, дин тарих, Фәхретдин, атаклы Фәхретдин мулла ның эшләре турында була, алар ничек килгән, ничек аның семьясы бөенге көнгә хәтлек аның семьясының продолжениесен турында языла. Чапанный восстание 21 нче елгы турында языла анда күп материал. Аннан инде колхоз Турында бик каты күп материал ул язылган, искә аларны хәзер эшләргә кирәк. Аннан инде мәктәп турында, Урмайдагы культура турында бер бүлеге булыр инде, Урмайдагы безнең культура турында ничек бездә развиваться ителгән, аның турында язып бетерербез. Аннан инде атаклы безнең татарлар турында Урмайдагы, атаклы хезмәтчеләр турында атакта. Артистлар турында, кемнәр атаклы спортсменнар турында, нәрсә турында тарихта бар, барысын да безнең китабыбызда булдырырга тырышырбыз. Аннан тагын бер әрбир сезгә. Без бу китапларны ясыйбыз президентский грантлар буенча. Китаплар, план буенча китаплар чисар экземпрляр эшләнә. История татар-чувашской республики җиз экземпляр, история татар города Чебоксар җиз экземпляр, История села Урмаева 100 экземпляр, барлыгы 300 экземпляр, алар була подарочный экземплярлар, алар таралалар барысы да библиотекаларга, уку йортларына. Кемнең бик каты желаниесе бар, үзенә ул китаплар кулына сатып алма клиләр, җыелышыгыз бер аерым э, сообщество ясагыз үзегезгә. И китап чыгарыр алыннан әйтермен мин аның бәясен э, барып, старший группагызны алып барып, типографиягә түләрсез дә, үзегез алып кайтырсыз.